अभी एगो चीज और है बाटे के जे हमर कनिया रोज कहै है कन रोज की कहै छौ तू कनिया के बात पर चलै छ नै रे चलब ने उ हमर कनिया धमु के बात पर नै चलो एही दुआरे मुतना नाम देने छौ मग चुतरा नै त मौगी जे कहलक से बात बुझैत रह हां तू नै करै छ हम नै करै छियै रे हम नै करै छी तोरा फरियाबै के मन छौ हां हां हम चेहरा के फाड़ देबौ छोड़ जा छोड़ जाइत रह बुझलै कि नै बकलेल कहीं के नै तन देखा बाजि दियौ। की बाजि दियौ आब रे की बाजि दियौ गया है ना हाँ। एकरो बंटवारा है मैं तो मरे गेलू एगो बाप छौ बुढ़वा ओकरा बटबे बुढ़वा कही के नहीं तन हमरा कुछ नहीं चाहिए हमरा ई गाय चाहिए गाय के बंटवारा करा गाय के बटवारा तो हाँ। ससुर खरीद के दऽ गेलौ नगरा जे छौ हमर बाबू वाला है हाँ बाबू वाला छन हाँ। इनके बाबू भेलन हमर की नहीं बाबू भेले नहि तऽ हम एना नहि मानब मानब मनबे केना नहि चल बाबू लग कोन बाबू लग चलियो रे अपन बाबू लग और कोन बाबू लग जेबो गो हां और कोई बाबू हां तऽ बाबूओ के बटबहिन हां बटबै केना बैठ लै छी से देखा दै छियो बटबै किया नहि चित्रा जे मौगी सिखबै छन घर में घुसर घुसर बतिया ले लेते तऽ भैंस लड़ै ले हेती गाय रखबहक तऽ बाबूओ के रखा अगर नहि अगर गाय

बाबू नहीं देबो। बाबू हम बेच ले ओ बाबू। हम सलाद ला राखो ओ बाबू मरिया बाद में कहने सुन हम बड़का बेटा छियै ने हाँ हाँ बड़का हाँ? चाची ये तो हमही ने छियै बड़का हाँ, आ हे आ मरब हाँ। तो हमही तोरा काठी देब हाँ। आगि देब हाँ। आ मुँह में उके लगे तो अरे सुनने हाँ। बड़े काल में टुक टुक के राख तकै छै रे ताकै नहि छै आत्मा ओतबे दूर में घुरियाल रहै छै ए उड़ि वाले जा तू बुझऽ नहि अबै छौ हमरा बुझऽ आबैया हम टोकैत रहबौ जे हमरा कतऽ जरबै छै रे हमरा बीच अङ्गनेमे जरै है तुलसी अंगना चौरा मे? नहि होइया अतै जरा दी नहि नहि हम अपना हिस्सामे नहि जरेबऽ आ, तऽ केकरा तोहर हिस्सा छोटका बेटा मुतना छ तकरा हिस्सामे जरेबऽ नहीं नहीं हम तो- बाबू के हम अपना हिस्सा में नहीं जराब बुढ़बा जिंदो में परेशान कर साल आ भूतो बन के परेशान करत तू ही जरैया तो अपना तू हिस्सा जरै में। है जाय ले कालमे हेतौ बाँटैमे हेतौ तऽ बापकेँ आधा-आधा काटि कऽ हम जरेबौ। अच्छा, हमरा ओ सभ नै चाहिए। दोस्त दऽ, हमरा पहिले बँटवारा जे बात अरे, छह, बात हमरा करा। कटबे तऽ हम पाँच गो बाबूकेँ बजा कऽ लाबै छियौ गाँवसँ। ओ हमरा कहै हए जे हम बुढ़बाकेँ आधा काटि कऽ हम बाँटि कऽ जराएब अच्छा, तऽ हम सुनह जराएब। बाबू। तुमके दूगो बाबू नहि ने छहक नहि एगो बाबू छै एगो बाबू छहक हाँ। आ जो तोरा हम बटबै हाँ। तऽ केना बटबै बिना कटने तू बटेबहक नहि रे ओना नहि काटे नहि देबो ओना से दुनू भाय एक कऽ ले आ गाय जे है से हम बंटवारा कऽ दै छियौ गाय बंटवारा कऽ हाँ, हाँ, हाँ, देबहक कऽ तू दै सजिए हँ रहबहक सझिए हम तऽ रहै खुएतऽ के तू सुन ने देखा। हमर बातो सुनबे तब ने रे बाप रे बाप अच्छा नहि परेशान हुअ बाजऽ

है बुझलक ना है हो बाबू तू ही फैसला कर तू ही फैसला कर कि हम की बोलियो ई कहे हो पाछा से ऊ कहे हो तू कहे छिन आगा से आगा पाछा आगा पाछा जे होइत रहतौ तऽ ई कतेक दिन तक आबा दा पाछा करबे रे

तऽ की करबै जल्दी बात ई दूगो चारि गो बेटा बेटी जनमेलासँ इएह सुख होइए हमरा अंकुर गिरा दे हमरा कोनो पर विश्वास नहि होइया तऽ हमरा पर गिरेबे हाँ तोरे पर गिरेबो तऽ तैयो तऽ तोरा पाछुए मिलतौ अब जी के करबो की तोरो आइ काटि के बैठिए देबो पाछुए भेट दौ हो भैया जल्दी कर हमरो जाके है कतौ जाए के छौ तो हम की करियौ जल्दी से बंटवारा कर अब सही से बटह बाबू नहीं तो तोरा लिखल छै ए हमरा ओ की कहै छै रे बाप मरबो नहीं करे छै बुढ़वा हाँ बाबू मरता तोरा फाव फाव होता हाँ पौने हेतै दस हाँ। दिन दूध भात हम खेबै तू खेबै सुन ना ओकरा गाय के कनी हमरा एना के हुलकी मारा के देखा दे आ बाँटि ले तो हम पाछा से लोग की करबे ए तू गोबर एक दिन तू करिए गोबर नहीं हेतौ तो हम कह देबो हाँ भेला तो दू तो तू ही ना खेबहक तू तो तू ने कहबी हाँ आ बुझ गेलिए आ बुझ गेलिए आ बुझले हाँ। हाँ? ठहरा। आ हमरा चाह बेर में तो खाली गरम पानी आ नीमक दऽ के तोहर बहुत हे बाबू, बियाह भऽ नीक- जाउ। नीक चाय जो दो। जो जो हमरा तू